Ase aya tekiri ense eyemo, nigo togochaka korwa ase ensemo y'ekenyoro ekemo kia Mwonchiri, ensemo ya Kanunda, Bumatara, e Sub-location ya Iranda, ebunge ya Kitutu Church South, ase omotakano oy'omoasirita Lydia Nyakundi, aberika gwesokia ase enchera y'abeene na korwa okoboria gw'okonyora oboene ase omogaka oyo onyarete koba kagosiria obogima bwaye, kobwatikana kere ng'a nigo omogaka oyio oyatogete karutire egesima ime. Koreng'ana na Lidia nyakundi, nigo bono agoteba nigo egati y'amate korwa ase efamiri y'omogaka oye babeire bakomoseria korwa ase enka eyio, korwa omogaka oye akanyarete koba kagosira obogima bwaye. Korende koreng'ana na Lidia, nigo agoteba nigo bamenyete ase enchera ere engiya mono n'omogaka oye goika ase ogokwa kwaye, egento bono asabire eamate eyio komoa chingaki chinyororo, Ekero obotuki bogasainire koenekigwa komanya ninki kiairerete ogosira kw'omogaka oye, ase engencho koreng'ana nere nigo oroboti rori rwakorete korwa ase rori rwarwete korwa ase ekeny ekiombe keria giakorete okomobara, omogaka oye nigo okegoteba ningo omogaka oyio aitetwe, konya atararutwe ase egesimo ekio. Nigo bono omochief bwe sub-location bwe chinsemo echio, oyio omanyekaine buna Charles Nyaoso, anyarire koba agakobaenekeria abamenyi be chinsemo echio koba abatwereru, Ekengaki agasaini koria okobwatanana negati y'abarai bande gochia konyora ng'a omotakano oyio nkonyora are obwene bwaye. Morikito Edwin Mokaya nigo akorwa etaaro y'abaene goika ase amate eyio na otwarigania oroboti ore ase enchera y'oboikeranu. Omosubati oyomo ase erieta Lydia Nyakundi korwa ase ekenyoro kia Munchiri ensemo ya Kanunda, Bumutare Iranda Sub-Location, ase ebunge ya Kitutu Chache South, Nigo asabire konyora obwene igoro y'ogosira kw'omogaka oye Abel Nyakundi, oyio omobere oye otogete egesima ime chitariki ikomi omotienyi oyo. Abanyakenyoro nigo baichanerete egekori ekio aase nonya nabo batebete buna nyagosira konyora oborire amatuko atato korwa magega. Koreng'ana na Lidia nigo aigwanaine nomogaka oye, korende abanto bamwabo mbamotagete. Bakaba bakomokorera ebitina bi'okomoseeri. Ase engaki eyemo omomura omwabo nyagosira nigo amoitete goika agakorera nyagitari, ekabetereria akarua nka bw'oye, korende goika ogokwa kw'omogaka oye nigo baigwanaine. Omogaka one nabo twarenge buya tokanywa amano buya tokanyora abana batato, tokamenya life engiya, lakini ekanyarekana efamiri yabo nchantagete ase omochie. Iga nkorire ebitina, nabo bare gocha bang'ita, abasike bacha bang'ita, bam- ba- momura omwabo nang'itete chiraundi isato atete kong'enta, lakini Nyasae agankonya, akang'aka orwaire rwa iga iga, ngachaka goiteka amanyinga, akang'aka enkundi akanduta nse, momura oye akaminyoka nare okoro gwetete, akaminyoka agasoa kong'ita, akam baka bono oyo ominto ekero agokura akaminyoka gose takamoaka ororo akamominyokia agachiaka go- gochi akamominyokia gochirogora akamotweka ribaka erinde bono bakagenda kong'ita oyomo kaye. Oyo nomwana oye getete na abachore, nabo bang'etete abanto ba- ba- basongererete aro korwa chinsemo babwatete iga aro mbaigete ang'e, nabo naitete igo omoo bono omoiso agatiga mokaye na omwana oye bakong'ita, akagenda nyomba gose ngeso nachete akoiyia omote, akareta riria atete kong'aka akareta omote oria riria agokora iga ang'ake iga, mokaye akabwata omote oria, akabwata akamotwoma bakagwa nere gochia iga aria. Igo bono okanga nabo ang'agete omote oria ankore. Koreng'ana na Lidia nigo aichanerete ogosira kw'omogaka oyio, aase aikeranete ekero omobere oyio orenge komanwa, egatogekana buna nyagosira nigo aitetwe na korutwa ase egesima. Nkagenda mocha kwa mocha mambia yaye, toga connect nomogambi, ngatoka aria, omomura onde agakorerwa postmortem, bakanyora agaitire. Omosike omonyagitari agaturangeria buna efamiri bonsi pi mpaka bosike omwana obo arenge omoro omwabo chikae chianchera nocha arenge iga bagatoeresa ng'a omomura oyo tari iga airutete, nigo ang'entire korwa magega iga agaaatua rikorong'ocha eri, naende bono ekero twabara gochia maye gochia ime twanyora amache taiyo nonye na edrop, amache arenge ororo na amasinini sana aria amenete ng'a naria anywete. Igo bono minsi iga akorete kigeitirana amaruga iga, nigo asionogete, ntomaeti bono komosionora korokwo nki kiagerete. Boigo nigo aichanera egekoro aase aika bwoye reero mambia, ekero obotuki bogendererete aase anyora binto bia nyomba bionsi mbiiyo. Oyaigoirwe omogambi nere otebetigwe afunge enyomba abe nekifungo, oigoire enyomba, onyorire kende nkeyo nyomba, ebinto bire nyomba nebirogo bioka. ETV teiyo etv nere ororo yarenge ororo enene nonya ekero aire timoche no yarenge kera egento nonya kegokora chimatress kere nkeiyo etv teiyo kware igoro ebetiri nchiya woofer nchiya ebitanda ebionchorenire matress chimatress konya ring'ana ritari konya twagorire chinene iga chia inch sita nchiyo chia blue nchiyo. Erumu y'amato y'ematres teiyo, erumu ya rogo teiyo, ekabatia ebinto biane mbire biarenge ororo, birobio nabo bire rioka mpaka nonya na ekero omwana buna bacha erimo iso onde mbacha na omoke, bakarara kabere, ekero egento ngiarengeo, ekabatimia kende nkeiyo. Bono omotakanu oyo nigo asabire oboene kororekana, erio amanye ekigaitete omogaka oye, erio amanye komoenia. Bono gaki inche igo ntagete, mondwanerere manye naki omogaka one aitire, na ebinto biaye biarenge nyomba biaito biarenge nyomba bionsi pi, biirane, aywo oywo onsi onye tagokorekana, tindochi na omobere na orosiko moachere kera egento getaraikerana. Omokonyi bw'omogambi bw'ensemo eye randa nigo aenekia buna rioma naria arabeire ase enka eyio, korende ba rigamba nabaigwanana, boigo nigo aenekia buna ebinto bia nyomba Mbirusiri ase enka eyio, ase bono abe oria onde bwensi orusetie ebinto ebio abiranie. Chapokuo abake gati kabere bagatwara akaomana gake buna akomana kere efamiri iga, naende ndora ng'a ngocha bare bakwana baigwanana. Buna bono eki assault yarete koba, baete bagakwana boka esiteshoni bakaigwanana. Aa eissue ya rero nanyore ebinto twa twasiigete nyomba bibekire oro mbiyo bionsi, nakumia ng'aki ebinto ebio bikorwa nyomba, nabana bagatesa korwa mayenga ase nka nkarusirie ororo, Toassume ng'a ebinto ebi ande abanto bache bakarusia bache korara buna ematress echi mbache babiranie. Igo rende nataka onde bwensi orete ebinto ebi naende omonto okonya korora ebinto ebi ande onsi ase ekenyoro oma please please konya efamiri eye eberanie ebinto ebi. Ngoripota ria Kisii Television korwa ase ekenyoro kia Munchiri ekegotoka ase ensemo ya Kanunda, Bumotaro Iranda Sub-location korwa ase Bunge ya Kituruchache South ime County ya Kisii. Ereta riane Edwin Mukaya.